Go get in. Low. Good boy. Good boy. Come on, Gwyn. Go on, Jason, low. No, too high. Sefydlwyd clwb rygbi'r ddinas fechan hon rhyw bum mlynedd ar hugen yn ôl. Ond dyn nhw ddim am edrych yn ôl yn y clwb yn hytrach y dyfodol sy'n bwysig. Dyna pam bod na sesiynau hyfforddi dros bedwar ugen o fechgyn bach yn cael eu cynnal yma ar gae'r clwb bob wythnos. Maen nhw'n cael dechrau yn saith oed ac mae nifer o dimau yn troi mas ar sydrnau'r gaeaf. Gordon Richards, un o chwaraewyr hynna'r clwb, feddyliodd gyntaf am ddeni'r ifanc i'r cae rygbi, fe fu ei arbrawf yn hynod o lwyddiannus i ardal wledig. Wedi'r cyfan, rhyw 2,000 o bobl sy'n byw yn Nhŷ Ddewi i gyd. Pam wnaethoch chi ddechrau? Wel, o'n i'n teimlo oedd dim byd yn cael ei wneud i rai bach, a wedi yn yr ysgolion, a So nes i nes i gael gweld allai gael gwpl o bois lawr yn y clwb a i helpu'r clwb wrth gwrs. Tua wech mlynedd nôl oedd yna. A oedd dwyddeg o blant gyda fi ar fore dy Sadwrn. A dwi wedi jyst wedi cario ymlaen a a mae ma ragor yn dwad bob, wel, bron bob, bob wythnos. Ie, ond oes na ddim traddodiad mawr o chwarae rygbi yn Nhŷ Ddewi, oes e? Wel, mae traddodiad, ond e, Dyw'r clwb yma ddim wedi bod yn mynd yn hir iawn fel clwbiau eraill, ond uh, mae'r ysbri da yma, mae'r hwyl yn, yn, yn clwb diddewi. Ti'n dweud o'r comiti lawr i rei bach sy'n saith mlynedd ddwed. Mae'n beth da iawn, yn credu mae'n bwysig yn clwb. Oeddi e'n rhywbeth i wneud â'r llwyddiant tîm cenedlaethol Cymru yn ystod y blynyddoedd diwethaf yma? O, mae rhaid dda bod, oeddi. Nadi, mae'n rhaid iddo fod, achos dwi'n siŵr, edrych rownd fan hyn, pwy a ŵyr falle bod Anna Dysi fan hyn ar eith mewn i tîm cenedlaethol mewn gwbl o flynydde. Mae un gyda ni nawr, wythnos diwetha oedd yn y ffeinal traial o dan bymtheg, a dwi'n neud yn dda iawn, o'n i'n efo fy bach yn disappointed os yw e wedi mynd miwn, ti'n gwybod, yna fe. Beth i chi'n ddysgu iddyn nhw pan i chi yn ymarfer fel hyn? Wel, mae rhai bach gyda ni fan 'na nawr, saith mlwydd oed, well, llwch chi ddim dysgu llawer i'r 'na, mor bell â reoli'r gêm, ond beth sy'n mwyaf pwysig yw cael nhw i handlo'r bêl, maen nhw'n cydio yn eu bêl, maen nhw'n rhedeg ai. Wedyn mae'n dod naturiol iddyn nhw, wedyn maen nhw'n dechrau taclo, wel wedyn maen nhw'n gallu dysgu nhw i daclo, sut mae taclo'n iawn, mae'r gwdau taclo gyda ni, maen nhw'n enjoio rhedeg mewn i'r lan, maen nhw'n bwrw nhw, tybod, a maen, maen, maen, mae'n beth dda iddyn nhw. A wedyn maen nhw'n, fel maen nhw'n mynd yn henach, maen nhw'n, maen nhw'n dechrau mynd mwy caled wrthyn nhw, a maen nhw'n cario ymlaen fel yna. Pa safle ti'n licio chwarae de? Awt siarad.

Wyt ti? Beth ti'n neud pan ti'n ware frwn te? Cico.
Wyt ti?
Ti fod i neud pethau fel nawr chwarae rygbi ti fo? Na.
Ti'n meddwl bod tîm Cymru wedi bod yn chwarae yn frwnt a bod ni wedi cael yn berniadu na'n heg yn ddiweddar? Na, wel, falle nhw'n atomau bach, ond achos i tîm arall oedd e, fel i Sais sy'n dechreu oedd e off. Ond um, we cwpl o incidents ar ôl i ni dyle rei wedi cael ei alo off, yeah. anyway. Wyt ti'n meddwl mae'r tîm gorau Sy'n chwarae dydd Sadwrn hyn nawr? Y tîm sydd wedi cael ei ddewis? Na.
Sa'n meddwl Les Keane sy'n well da fi gael rhywun arall mewn fyna. A Cwynel mewn o fyd. Ble arall mae Gwendid yn y nhîm Cymru ar hyn o bryd?
Dim un arall sy'n fyny. Na, dim yn mynd good team dyn nhw nawr.

A deg mlynedd yn ôl, o'n ni'n strwglan i gael pwmtheg i fynd ar y ca, y tîm cynta. So, mae, mae gobeith i'r clwb ti ddewi.